rito ra xikwembu ri ri vutlhari byi na lava va khale ku twisisa ku na lava va dyuhaleke lava khale hi vona va nga na vutlhari Lavo dyuhala lava hi vona ku twisisa ku nga na vona. Se ni tela ku vula mhaka leyi hi ku hlohloteriwa hi mali wo kwetsima vakokwani ku mi nga voni tiko ri tele hi vantshwa loko mi hi langusa hina lavatsongo mi vona matihlo onge ma ma tiva hinkwaswo vutlhari byi na n'wina. aleluya i rito ra xikwembu ene ri ri vutlhari lebyi byi huma aka xikwembu hikuva vutlhari byi na xikwembu se xikwembu xi byi tekini xi byi chela andzeni ka vakhalabya na vakhegulu mara hi mhaka ya ku lavantshwa a va ha lavi ku yingisela vakhegulu na vakhalabye vo miyela na vutlhari ivi tiko ri nyanya ku fa vantshwa va nyanya ku lova n'wina mi yo hwi ene vutlhari byi na n'wina mi nga yi rivali mhaka leyi mina ni tela na ku kombela ku please hi kombela ku vutivi lebyi mi nga na byona mi hi avela byona vutlhari byi na n'wina munhu pela a fa hi tinu mi ku mi swi tiva ku timitsu ta dinda loko ti swekiwa munhu a kucunga tinu ra miyela mi miyerisa sweswi va languseni kwala mi ku mara n'wina mukhegulu mi tiva swilo mara mi tshika vanhu va ri ku feni hmm. vutlhari byi na n'wina hi famba swin'we kokwani chauka hi wihi sinya luwa loko munhu a ri na xangulelo loko a cakunya matluka a mita xa famba hi wihi kambe twanana munhu munhu u le ku feni hi xangulelo na madokodela va swi tsandzekile mara ma swi tiva ku sinya lowu wa swi kota ku loko wo kha swi tlukani wu cakunya wu mita mati lawa ya xangulelo kwee ivi mi miyela na vutlhari munhu a za fa se nandzu wu na mani kwalano wu na n'wina vokokwani mi nga miyela. ku na swilo swo tala leswi a mi fanele mi hi pfunile mara mi miyela ene laha rito ra xikwembu ri ri vutlhari byi na lavo dyuhala lava khale lava hi vona va twisisaka loko ri na vanhu vo twisisa ngopfu hi n'wini amen mina ni voni xihundla covid liya malandza ya xikwembu vanhu a va yimile no humesa xa vukhume van'wana kerekeni mara vakhegulu va sala leswi va nga dyondzisiwa swona a va tshiki a ni mi swi voni kona na le kerekeni a ku nga ha yiwi vakhegulu hi vona a va khomi tikereke tikereke tetikulu mi ti tivaka to duma loko mo ya mi ya langusa i vakhegulu lava va tikhomini hi nkarhi wa covid mudendenyana wolowo va wu kumaka a va nga rivali ku ku na leswi fanelaka swi yisiwa ekerekeni ene sweswo swi endli ku tikereke ti nga feli makumu na malandza ma xikwembu ma nga fi hi ndlala hi mhaka ya ku ku na lavo dyuhala ku na lavo twisisa lava vutlhari byi nga na vona a hi swona lavatsongo a mi nga nyamalalanga hi covid na mali ya n'wina mara vakhegulu hambiloko a nga tangi a boheka ku rhumela ku yisa ten rand leyi ya kerekeni i ku vutlhari byi na n'wina muntshwa loko mo hamba mi n'wi nyika mali ya sosayiti ku a ya hakela u fika endleleni a dya ti-K_F_C a dya na ti-pizza. ku ri ku xibukwani lexi mi ngo a ya chayela mi tsarise na yena lahaya ma rhangele ku chayeleni i ku n'wina lavakulu mi vona swe le mahlweni hina hi vona swa ku hala ntsena mo ni mi byela ku van'wani lava mi tshamaka na vona makaya vo hlayiseka hi ku n'wina ma ha hanya loko mo famba ku ta hlaya ku hluphekiwa laha mutini luwa hi ku no chayela xibukwana a va swi koti hi n'wina mi nge le ku phuxeni ni ri va ta sa va hlupheka sweswi sweswi a va mi teke enhlokweni loko mi ba mikulungwana mavoko mi ta ni nyanyisa aleluya va ka hina swi lava ku hi swi tiva ku tanihi vokokwani hi nga ti tsan'wi hi nga ti tekeli hansi hi ku vutlhari byi na hina ti byeleni ku vutlhari byi na hina vakhegulu na vakhalabya mi yima mi hi vona hi ku hi tlulatlula hi ya hala na hala mi ku he hina i khale hi ri laha hi tiva swa vutomi matwa ku why n'wi mi nyanya ku va na vutlhari emalembeni ma ku hanya ka n'wina mi va byeliwi ngopfu hi varhandziwa va n'wina mara mi hlula swiyimo leswiya van'wani va feli mavokweni ma n'wina mara loko hi mi langusa ivi hi twa ingaku a mi tivi nchumu heyi malembe lawa ma mi nga ma famba ma hlamuseta na experience leyi mi nga na yona hi vutomi lebyi mi tiva na ku ndzilo wa mavivi a wu yi helo mi swi tiva kahle mi swi hlamusela kahle hi ku ma swi tiva ku vutomi lebyi byi na swirhalanganyi ku na swo tala aleluya na loko munhu a yimile a kha a endla swilo ma swi vona ku loyi a nga na moya wa xikwembu loyi o nyanyuka leswi a nge le ku swi endleni loyi u endla swa xikwembu pela loyi ene hi peni mi ta swi wa ku siku leri a o nyanyuka hi ku mi ta vona laha nga ta va a ri kona mara mhaka leyi yi hatla yi voniwa hi vakhegulu na vakhalabya yi hatla yi voniwa hi vakhegulu na vakhalabya amen sweswi etimbilwini ta n'wina ma vilelanyana ku ah, kasi muzamani u nga teki ku satini kasi ku humelela yini hi lero wa jika ya hala na hala n'wina mi vona na muti luwa ku loko no rhanga ni famba ku ri hana munhu wa xisati kwala mutini wu ya sala wu ku swi yini muti wolowo hi lero mi vona swe le mahlweni yena u vona swa sweswi a kuma mali ha ah, mina ha tidye mali ya mina a ni la ku disturbiwa mara n'wi mi kumisiwa ku a ah, muti lowu ta sala wu fa loyi i ku vutlhari byi na lavakulu vutlhari byi na lava khale ha mi hlonipha hi beleni vakhegulu mavoko mm. vutlhari byi na n'wina byi yo tumbela la aleluya se la bibeleni hi hlayina la ve ri ku na robuwamu robuwamu loko a nghena exitulwini xa vuhosi u ya a ya vutisa vakhalabye na vakhegulu lava a va tirha na tata wa yena Solomoni lava a va khoma timithini swin'we a ku ku ni fambisa tiko ni nga swi endlisa ku yini vanhu lava ni nga va byela yini ka xikombelo lexi va nga na xona. hi mhaka ya ku va hlamuseta mhaka ya ku ni va vevukelisa xigwevo na le ka leswi papa a va tirhisa swona mara ni va vevukelisa loko ku ri ku a hi humesa mi twenty rhandi va lava ku hi hamba hi humesa ma ten rhandi hi ku hi leswi va va fikelelaka swona se vakhalabya kumbe vanhu lavakulu. lavo dyuhala va ku loko u lava ku fambisa tiko leri hanya kahle na vanhu u tlhela u va hlonipha phela i vakhalabya na vakhegulu va vulavulaka u va yingisela u twa na swirilo swa vona u ta swi vona va ta ku tirhela hi ku tsaka vanhu lava a ku nga vi na problem atikweni yingisela va hloniphi yingisela swirilo swa vona hanya kahle na vona u vulavula kahle na vona u va khoma kahle u va pfuna la ku dingaka ku u va pfuna u va seketela ka swiyimo hinkwaswo u ta swi vona tiko leri kumbe nhlengeletano leyi yi nga ku tikeli ku yi rhangela ivi robowamu a suka a ya vutisa aka titangha ta yena mi swi tivi ku vakhegulu na vakhalabya va va n'wi byeli yini lava a va tirha na tata wa yena solomoni se loko a fika ka titangha ta yena u ri heyi ni kombela ku vutisa n'wina tintangha ta mina ku ku ni fambisa tiko ri va kahle kumbe ku ni fambisa project leyi va kahle ni ni nga va khomisa ku yini vanhu lavaya se va ku famba u ya va byela ku xitihwani xa mina lexi xi bumbuli ku tlula xisuti xa xa papa twanana xisuti xa Solomoni xitsongo ka xitihwani xa mi xi bumbuli ku tlula xisuti xa papa. se famba a va byela ku loko ku ri ku papa a va mi tirhisela khavi wunene mina ni ya mi ba hi khavi wa mutwa i switsundzuxo swo suka ka titangha phela se famba a va byela sweswo yi ri roboam a teka switsundzuxo swa titangha ta yena a ya tirhisa swona u ri kota intiko a rivheriwa mbumburu mbumburu mbumburu a tshika leswiya a nga byeriwa hi vakhegulu na vakhalabya vakhegulu ni tele ku ta vula mhaka ya leswaku swa endleka loko hi ri kule na n'wina mi vona ingaku a hi mi tekeli nhlokweni ha mi rhandza swinene ene loko mi ri kona kusuhi na hina hi hi titwa kahle a mi swi voni ku na loko ko humelela swo biha va ta va ta vitana n'wina mukhegula ku ku va n'wina mi ya ku mi ya vika leyi mi ya tivisa swilo leswiya why mi nga swi xiyaxiyi laya amen se mi kota ku swi vona ku n'wina vutlhari byi na n'wina ku twisisa ku na n'wina se mi khomi swa matimba swinene mara hina lavantshwa loko hi ya pfuxe muvabyi loko ku ri malume va ri ku vabyeni fika ni ku malume kasi loko va ku mavabyi va va vula leswi ha mi fambini malume ha ha malume la ha ya mi nge he pfuki mi nge he hanyi mi nge hi lavantshwa loko va pfuxela mara n'wina loko mi fika mi ri yini n'wana boti a hi nchumu leswi. u ta hola u ta hanya u ta tlhelela na le ka position ya wena entirhweni swi ta hangalaka leswi ku nga se hela masiku mambirhi or a ene se u languseka kahle a swilo leswi le ku fambeni leswi ma ma twa marito walawo se hambi a nga koti ku vulavula muvabyi luya marito lawaya. ma n'wi tiyisa ku ni ta tlhela ni tlhelela ntirhweni ni ta tlhela ni hanya ku yo sala masiku mambirhi ntsena hi marito lawa mi nga fika mi ma vula why i ku vutlhari byi na n'wina ku twisisa ku na n'wina vanhu lavakulu va khome vutlhari va khome ku twisisa hi famba swin'we kereke ya hosi xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa khale a va hlamuseta ku ku tshama ehenhla ka sweko swa yila. Phela a ko va na nchumu ngopfu lahaya. A ko va vutlhari bya vanhu vakulukumba ku, loko wo tolovela ku tshama ehenhla ka masweko, swa endleka u tshama ri ku ri hisa siku rin'wana. Ivi u tshwa u hi vangela ti-problem. Ene hi hava swibedhlele laha kusuhani laha. Se swi vhe swi khomisiwa sweswiya ene swi hanyisi lavo tala. a hi langutiseni sweswi munhu a nga ta mi byela ku swi yila yini swi yila yini langusani ku le ku fuweni njhani amen phela loko mi ku leswi a yila a mi vula ku leswi a swi endliwi leswi nga swona hi leswi loko mo landzelela leswi swi ta tshamiseka mara sweswi ma tiva ku voyavoyiwa ku ngheniwa hala na hala mi tlhela mi langutisa mi ku shema xem ivi mi langusa genge leyi mi twaku va ku ku na n'wanuna a nga dlaya vanhu vambirhi kumbe vanhu vanharhu n'wanuna wa kona i n'wana wa 23 years i n'wana wa 21 years mara ve ri hi yena n'wanuna wa kona loyi a nga va mi mi vhe mi swi vona ku ku na problem vokokwani vutlhari byi na n'wina ku twisisa ku na n'wina n'wina ma ha ri na ntirho wo tala ntirho wa n'wina i ku hi khongelela hi ku khongelela vana va n'wina hi ku khongelela vatukulu va n'wina na ntirho wolowo wa project leyi mi wu khongelela ku ya emahlweni namuntlha ka pfariwa haleno ka project a hi swona mara mo ni ku eka n'wina a ku pfaliwangi vutlhari lebyi mi nga na byona na ku twisisa loko mi nga na kona loko mi ri kaya amen loko mi ri kaya masiku lawa mi nga ta va mi nyikiwe wona mo wisa fambani mi ya hleketa ku hi nga endla yini xo antswisa project ya hina mi ta na miehleketo loko se ku pfuriwa mi va na mavonelo na n'wina ku laha loko ho swi endlisa leswi a mi to kuma swilo swi tshamiseka mina ni tsakeke loko hi vuya siku rin'wana laha hi va hi ri na ndhawu na muako wa kahle laha hi nga ta va hi ri na ndzhuti wa kahle laha hi nga ta nghena hi famba swin'we kereke ya hosi xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa a no nyanyuka leswi ni lavaka ku swi vula um hi a hi ri ku hlengeleteni ku project leyi hi kota ku yi nyikelanyana swin'wana ivi ti-covid ti fika ti hi disturb-a se mani vhayi a ni ku ni va byela lawa ni ku phela hi kolota project hi fane hi tisa swi swo vonaka tanihi kereke ya full gospel la swi ta fika swi phuxa kwa swi nga ta phuxa kona amen swi ta fika swi phuxa kwa swi nga ta phuxa kona xikwembu xi hi pfuna hi mhaka ya ku hi n'wina swa fana mi hanyisaka tikereke mos se why n'wina loko mi ri na swilo hina hi mi rivala a ni ve ri ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka se na hinavo hi fanele hi hi tshunela hi endlanyana swin'wana ni te a no swi vula hi ku nyanyuka ene swi kahle loko ni swi vulini ku swi ta endleka hi ku loko ni nga swi endli ni ta nyuma ku phela ni tshembisi vakhegula ni hembini se swi kahle loko ni swi vulini ku swi ta hatla swi phuxeka ku swi endliwa amen xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa vutlhari byi na n'wini ku twisisa swi na n'wini lava khale vutlhari byi na vona lavo dyuhala ku twisisa ku na vona naswona vutlhari byi huma ka xikwembu byi va byi ri na xikwembu hi xona xi byi chelaku a va ka vakhalabya na vakhegulu mo ni ku eka n'wina loko ku lova mukhegulu kumbe mukhalabye ku fambi layiburari hi lero hi laha a hi fanele hi ta hi ta kuma kona e ti-reference a ni ti no ni ta swi vekisa ku yini hi xichangani hi lero hi kota ku fananisa ku leswiya na leswiya hi kota ku pimapima swi kota ku hi kota ku hatla hi pfuneka hi mhaka ya ku n'wina mi na vutlhari ene loko munhu a ta ku tsundzuxiweni mi n'wi komba ndlela ya kahle amen ni yo hlamarisiwa ntsena bibeleni siku rin'wanyani tswatsi wa munhu a va nala wa xihlangi ni vula hosi heroda loko a sungula ku hlota yesu xa ha- a ha ku beburiwa yesu A- va byeleni kwalamu ngo tswatsiwa munhu a va nala wa xihlangi heroda loko ka ha ku beburiwa yesu a twa ku ku na hosi yi nga beburiwa hosi yesu a vheta a famba a kha a dlayetela vana va majaha un'wana na un'wana a kha a dlayetela ku ku ta za ku kumeka xihlangi lexi ivi xikwembu xi za xi ku heyi baleka na n'wana wena josefa na mariya mi balekela etikweni ra afrika a egipta ivi va tsutsumela kwahala ka hina kwahala tikweni ra hina ra afrika va ta tumbela kona ene munhu u tala ku ya tumbela kwihi koho kokwana loko ti bihini munhu u tsutsumela kwihi koho kokwana swi vula ku hi kona ko vokokwani hala afrika va ti va ta tumbetiwa kona hala yesu u ti a ta tumbela hala afrika ka vokokwani loko se vo heroda va fini na lava va lava ku n'wi dlaya xikwembu xi ku tlhela se swi tshamisekile mara na tshemba ku n'wina mi nala wa munhu n'wina hina hi lava ku n'wina mi hi pfuna ku ya emahlweni a ni chumayeli namuntlha no dyondzisa ni ri vutlhari byi na n'wina ku twisisa ku na n'wina se mi nga hi tsoni vutlhari lebyi amen mhani un'wanyani a humi xilondza xa cancer ya laha kolweni la ku ku ku boxeka ku huma na mbhovo vakhegulu va nga vakhegulu na vakhalabye va teka mhangani va lema va bohelela xilo lexiya xi koka thyaka leriya hinkwaro munhu loyi a vha a va horini cancer yi vhe yi va yi fambile hi mhangani ma loko u ya xibedhlele va ta fika va ku bye ku yini ha cancer hayi hayi ha yi hangalakini ha leyi hi nge yi koti leyi hayi vutlhari byi na n'wina amen langusani mavabyi wa lama nga kona wa la huku yi tlhotlhoriwa namuntlha endzhaku ka masiku manharhu i ba phanya yi kulini ya dyiwa ivi mi endla problem mi dya mi tlhela mi dya na marhambu lawa na mongo lahaya hi wo mi vabyisaka phela mongo luwa mongo wa huku yo tlhotlhoriwa namuntlha mundzuku yi kurile mi dya na marhambu se swa boha na n'wina se mi ta va na problem ya yini. ya milenge se ma rhurhumela se ni se swa tika se ni milenge milenge ya mina milenge ya mina kasi swilo leswi hi swi dyaku leswiya kahlekahle nkarhi wun'wani a hi fane hi ti kumela tihuku leti nga ta hina hi ti dlayela hi ti vekela tifirijini hi ku na ti-braai pack teti a hi ti xavaku a hi swi tivi ku ti na malembe mangani ti ku ti jikajika na ti-fridge n'wina mi rhana ku yi xava vhengeleni yo i khale yi ri kwalaya ne lomu yi taku hi kona yi na tin'hweti va byeleni ku yi na malembe yi ri ku fambeni braai pack mara n'wina ku ha na ha ku yi xava vhengeleni sweswi ma swi tiva ku yi hundzi hi le ka tifiriji tingani yi za yi fika ka n'wina vutlhari byi na n'wini mo ni heta hi ku vula leswi tanihi vakhegulu na vakhalabye a hi yeni hi ya xiyaxiya swinene na swakudya leswi hi swi dyaku hi ku swi nga endla ku swi hatla swi hi hetisa nkarhi wu nge se fika swakudya leswi hi swi dyaku swakudya leswi hi swi dyaku swi fanele swi aka miri ku na swilo leswi va ngo i xitachi swi swi pfunaka ku aka miri la xitachi hi xi kuma vusweni loko mi dya vuswa mi kuma leswi va ngo i xitachi swi aka miri na loko mi dya xitampa hi hambi hi swona we mi kuma xitachi nakona na loko mi dya mazambhana mi kuma xitachi na loko mi dya rheyisi mi kuma xitachi aka rheyisi na loko mi dya makaroni mi kuma xitachi se swilo leswa five ni nga swi hlaya loko mi swi dya hi nkarhi wun'we mi tala xitachi emirini wa n'wina hi ku hinkwaswo swi fana na loko mi dyi xixin'we ivi se miri wu tikiwa hi xitachi ivi se ku sungula machukele a ni dyi kahle ngopfu ni dyi xitapa na vuswa na rheyisi na makaroni na mazambhani yo i xi xin'we loko mi loko mi loko mi dya vuswa na mazambhana swi fana na loko mi xave hi vuswa i vuswa hi vuswa zambhana ro va na munyu nyana na switamatisi na yini mara i xitachi xi humaka lahaya mi xave hi vuswa n'wini. ivi loko lembe ri ya hela mi ta va ma ha ri munhu mi ku mi dyisa sweswo mi tlhela mi mukisana na ticondzo lembe hinkwaro a ku cincinyana nchumu ku pfa ku nghenyana xihlapfani nyana na muroho nyana heyi miroho mi nga fambeli kule na yona miroho i number one leswi vantshwa va swi zondzaka ngopfu namuntlha miroho hi yona number one daniel na vanghana va yena va ku hina hi ta dya matsavu hi nwa mati u hi langusa ndzhaku ka masiku manharhu wena ndhuna ku hi ta va hi sasekise ku yini ene hi pela va dya matsavu va nwa mati va saseka va tlhela va va na vutlhari byo tlula vanhu hinkwavo loko hosi yi fika yi hlawula majaha lawa xadiraka na mixaka na abednego na daniyele va vhe va tekiwa ku va vona va ya tirhela palamende ku hi vona va nga ta va vakulukumba va le palamende hi ku va tlharihile naswona va hatla va hlamula swivutiso hi ku hatlisa ene va sasekile va yimekile hi matsavu na mati fambani mi ya langusa swinene leswi mi mi mi mi mi dyaku swona xiximo aleluya fambani mi ya langusa swinene leswi mi dyaku swona swi nga mi disturb swakudya a swi hi swi ya balance hambi mi xava hi nyama swirohwani swi nga sala a ku vi na swirohwani nyana la tlhelo la amen xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa swakudya swa vulavula ivi hi tlhe hi nga hambani na mati va languseni kwala mi ngo mati i murhi mukhegulu va byele mi ngo mati i murhi amen ene mi nga hlambi hi mati mo hisa ngopfu mi ti tshomolela tshomolela e loko mo kufumela nyana swi kahle hayi ku ene mi nga hlambi hi mati mo huma firijini ma ka ma ku titi ti ko ha ho ti timula ngati yi ta yima mukhegulu ngati yi ta yima mi hlamba hi mati ma ayisi ha ni mi chena tiayisi kwalaya sambelweni ha ka hisa ni endlela ku ni kota ku titi yo swi ta oma swisihala ngati yi nga ha fambi amen xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa hosi a yi mi endli hi titswalo mi saseki ngopfu vakhegulu va mina khomisani sweswo xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi endla hi titswalo ni la ku khongela va tata va ta songasonga mfundhisi makondo xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa amen a ku songasongeni ka vona va ta vhe va hi vitanela loko ri lava vabyaku hi kota ku mi khongelela xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa xikwembu xi ya ku mi horiseni amen pfalani matlhini khongela xikwembu xa matimba hi lava vakhegulu va hina vo saseka lava endlaka ku tiko ri hanya ha khongela sweswi leswaku u va pfuna u va kotisa hi matimba ma lo kwetsima toto wa malembe lawa va nga ma fikisa xikwembu na hina hi nyiki hi va na wona hi fika lava nga fika kona hi tlhela hi hundza ha ha tiyile na ku tirhela wena xikwembu xa hina ha ku khensa hosi ya matimba tiko ra ku pfumala vakhegulu na vakhalabya ra chavisa hosi ya matimba hinkwawo kambe loko vakhegulu na vakhalabya va ri kona swi endla ku tiko ri balantsa ri hanya kahle na mindyangu yi hanya kahle na tikereke ta hina ti balantsa ti hanya kahle hi matimba ma lo kwetsima Xikwembu xa matimba u hi tsundzuxile namuntlha leswaku vutlhari byi na vakhegulu na vakhalabya lava dyuhaleke ku twisisa ku na vona hi pfuni xikwembu hi avelana na vona ku twisisa loku va avelana na hina va hi pfuna ku ya emahlweni ha ku khensa va endli hi tintswalo hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta na loko ka ha ta va siku ra ku va wisa ka siku ra namuntlha hosi masiku lawa va yaka ku wiseni vahlayisi ku kondza va vuya kahle va hlayisekile hi matimba ya maloko kwetsima ku khensa hi vito ra yesu xikwembu ni khongela ku va vuya va helerini hi matimba ma loko tsima ku nga lahleki na wun'we ku nga lan'wi na wun'we hi vito ra yesu kreste ha ku tshemba amen katekani hi vito ra yesu songasongani